Bahayî çi ye? Bahayî kîn e? Mehdî çi ye? Mehdî kî ye? Mesîh çi ye? Mesîh kî ye? Dost û hevalên delal merheba ji we re bi vîdeoyek din el hemberî we me. Di vê vîdeoyê de ez dixwazim hebekî behsa olek Nuh bikim. Di van du sed salê dawî de Oleg wisa ye ku herî zû fireh dibe, mezin dibe. Di hundirê du sed salê de li sed û not û yek dewletî, sed û not û pênc belkî jî dewleta bêhtir temsîliyeta wê heye, cihê wan hene. Ev ol Bahayî, Bahayîzm e, yan em bêjin Bahayîtî ye. Bahayî çi ye? Bahayî kî ne? Mehdî çi ye? Mehdî kî ye? Mesîh çi ye? Mesîh kî ye? Divê merov va nezane bi berî her tiştî ku mere behsa Bahayîya bike. Ez bawer im ji bo ku mere Bahayîyan baş fêm bike divê merov hebe kî li ser Mehdî û Mesîh biaxive. Dema hûn li gotina Mehsîh mêze dikin, Mesîh ne tenê bi olê yek xwedayî ya, dest pê kiriye. Yan ez bêjim bi îslametê, bi xrîstiyaniyê, mesîhîtiyê an bi çikê dest pê kiriye? Bi cuhûtiyê dest pê kiriye. Mesîhî berî van her sê ola bi nêzîka hezar hezar û pênc sed salî li Hindistanê di hîndûîzmê de derbas dibe. Dema ku hûn li Hindistanê li ol û baweriya hindê mêze dikin di wir de navê yekî Kalkî ye. Di wê baweriyê de ne dema ku nebaşî li cîhanê hikûm bike, kalkî wê were, wê başiyê serdest bike û mirova hemûcka xilas bike. Tenê di Hîndûîzmê de derbas nabe, di Bûdîzmê de jî heye. Di Bûdîzmê de bawer dikin Maîtreya, navê vî camêriyê ye, Maîtreya bi şiklek Mesîh, Mesîh tê qebûlkirin, wê were, wê kêmasiyê Bûda. Pêk bîne wê bi dawî bike, wê wî temam bike, wê cîhanê hemûkî li bin baweriya Buda bîne ba hev, wê yekdestî û yekdengiyê bêne ser wê dinyê. Li aliyê din û mêze dikin li hindê jî heye. Biborîn li Misrê jî heye. Li Misrê jî di nivîsên herî kevnar de behsa Mesîha dikin. Dema wan olê cihûtî kevnar mêze dikin her Qralek her serdestek ê wê donemê, ê wê rewşê bi navê Mesîh tê qebûlkirin, ji ber ku Mesîh ê ku wê wan xelas bike. Mirovek ku ji bo xelasî hatiye ser rûyê cîhanê tê qebûlkirin. Eger ku li Misrê hebe, li Hindê hebe, divê li Rojhilatan a bîn û li Îranê, li Kurdistanê an li Anatolê jî hebe. Ji ber wî hawî mero berê xwe bide çi? Mero berê xwe bide zerduştiyê. Dema ku hûn zerduştiyê mêze dikin, Saoşyant, bi navê Saoşyant karakterek heye. Ev karakter bawer dikin ku dema cîhan emrê xwe tişî dike, wê ev mirov were ser rûyê dinyê, hezar salî wê bixebite, wê mirovatiyê hemickî di bin zanyariya pêxember Zerduşt û xwedayê Awra Maz de bike yek, yekdestîkê wê ava bike û wê wesfa xwe xilas bike, wê ji cîhanê biçe. Mîna ku hûn dibînin Mesîh wek hewceyiyek ola hemiçka li ber me sekiniye. Bi navê xwe me dema wan lê mêze dikin bê Mesîh, gotina Mesîh ji ku tê? Hin dibêjin ji aramî û ji erebî tê, ê gi Mesih bûye, ê gi hatiye pîrozkirin, ê gi hatiye olîkirin, ê gi rê nîşanî me re di wê manê tê gotin. Hinek jî dibêjin na ji koka şêxîtiyê tê, şêx ê gi digere. Êgî seyeh e. Êgî dewamî li ser riya ye bi wê manê tê gotin. Hinek ji bê na belkî ji koka şêxbûnê hatiye lê belê dîrokvanê îslamiyetê piranî jê dibêjin na ji aramîkî an ji îbranîkî hatiye ketiye. Îslamiyetê koka mesh e. Yanî êgî pîroz e. Bi wê manê tê Gotin bi koka manê bilî koka manê jî li manek wî din mirovê gilbendîn e. Mirovê gilbendîn e were wan xilas bike bi wê manê tê karanîn Mesîh. Û li ber Mesîh karakterek din heye li vir jî ez parantezekê vekim cana dibêjin ma Mesîh û Mehdî di Qur'anê derbas bê belê.

Xatina Mehdî, Ez karim ji zaroktiya xwe mînakê bidim ew e. Min çîrok hem ji diya xwe hem ji bavê xwe dibîst. Tedî wexta em rûnên bifikirin, tiştê ku em ji dê û bavê xwe dibîstin gelek jî bi eslê xwe mîtolojiya îslamiyetê temsîl dikin. Bi wî hawî ez dixwazim hûn dîsa bifikirin çîrokek ji wan hatiye gotin. Yek ji wan jî a Mehdî û Tercal bû. Digotin dema ku Tercal rabe, Wê tikaka de bigere, wê li def û zirnê xe, wê li muzîknî enteresan lo xerîb xe, wê tenê deng biçe mirovên neqenc û ew mirovê neqenc wê bi meraq û mitala serê xwe şivaka an ji deriya derxin ku werin herin ferca tercal, li wê piştî ku serê xwe derxistin wê fêm bikin kê ew tercal e, wê Histrûhê wan çêbibin, xwe çi di serê wan de derkevin wê nikaribin şivakê wan ji derî bikevin hundir û wê mecbûr bibin ku derkevin derve tebayî kerwanê bibin û tercal wê wilo wê pîsê dinî hemicikar xwe kom bike heta wê derkeve wê artişekê ava bike wê derkeve hemberî Mehdî û ew Mehdîye ku wê tercal bikuje û dû vire wê rê ji kêreveke Weş Mesîh reveke ji xwe dibêjin ew jî hevaltiya wan heye vesaîre çîrok hepkî dûv dirêje. Lê bi rastî jî ji bin tirsek ecêb bû ji ber ku kengî dengî muzîkekê ji derve dihat min digot gelo ev tê min tenê an ez pîs im an ez qenc im wek tramvekê li ser soroktiya min ma lê mîna ku min got divê de tiştê enteresan Me nekarî bêjin Mehdî wek parçek jiyana me mev dijî mer hebû. Yanî di mîtolojiyê îslamiyetê de di çîrokê me yî bav û kalan de ka gelo ûnj xwe bifikirin ka bê û nê çi mîtolojiyê li derbarê îslamiyetê de mîna çîroka û nê xwe bibînin wê were bîra we

Med riya raste dibe ê gi rehbertiya Xweda eg bi rehbertiya Xweda rehbertiyê dike. Wê manê jêr tê gotin wî piçkî jortir girtiye. Ê din ji Mehdî ne lê ev Mehdiyek bilindtir e. Dema li Kerbelayê Hezretî Husên jî jiyana xwe ji dest dide ji wîr jî vê gotinê bi kar tînin dibêjin El Mehdî Îbnul Mehdî Mehdiyê kurê Mehdî.

Mesela mêze dikin dibê Bedûlûzaman sed salî carkê tê Îslamîyetê li gorî rewşa cîhanê bi serxweftîne şîrove dike. Mehdî û Mesîh jî bi vî awayî hewceyîyek mezin ne ji ola re û nikarin hema bê ol ev e pirtûk ev e hayde kerem kin oxir be ji we re. Na.

Xêrek herî mezin e û pîroz e. Lê belêt Quranê Kerîmê de ev tune an zerdûtişkê de dibe erê xwendin baş e, gotin baş e, mere dû wê here baş e vesaîr e. Lê belê bi vî awayî bilind yek karê qetl mêş nekê lê belê ceyran dîtiye. Yek karê qetl mêş nekê înternet dîtiye hûn karin dinya hemûçikî dergê de bigihîjîne hev. Ji ber wê ji bo van şîroveyê hemdemî karibin bikin karakterên wisa hewceyî di hundirê ola hemûçika de hatine veşartin û li benda hinkan e. Yanî bala xwe bidê me behsa Bûda kir ku wê yek were Bûda temam bike. Me behsa Hîndûîzmê kir ku wê yek were ol hemî dinyê belav bike. Me behsa Misrê kir keza. Me behsa Zerdûştiyê kir keza. Bala xwe bidinê di olê yê xwedayî de jî rewş nayê guhertin. Piştî ku derketina ortê piştî wan divê yekî din were, hinek din werin ku ol pîroz bikin û dinyê kişî belav bikin. Ev hem hêviyê li ser niga dihêle, Dihêle ku bijî hem deriyê şîrovê jî vedike. Lê belê wexta hûn çikê mêze dikin rewş ne wisa ye. Di navbera şîa û sunna de ferqek heye. Ew ferq çi ye gelî hevala? Ew ferq di baweriya duwazdeh îmama de dest pê dike. Duwazdeh îmama de wexta em mêze dikin Hesan el Eskerî piştî Hezretî Îsa heysid û şêst û niha wexta wefat dike Kurê wî pênc salî Îmam Mehdî dikeve şûna wî. Îmamê Mehdî wexta dikeve şûna wî pênc salî ye ji ber wî ha wî yekserî hûn ê textîr bikin ji ber ku bi rastî êrişek mezin li ser wiha ye ji alî Ebasî ya ji pir ji Ehlîbêt hez nakin ji malbata Hezretî Mihemed hez nakin ji ber wî êrişek mezin li ser wiha ye xwe diparêzin xwe vedişêrin. Vî kurikî jî ji ber ku pênc salî ye Îmam Mehdî wî vedişêrin bi navberçîya çar qasida bi navbera Çar qas da ew û mirovê ku wî dişopînin tekîliyê de ne. Ji ber wîha wî ev çar ji wê rewşa çar qas da re dibêjin ku dema tekîliya veşartî. Em karin wisa bêjin. Bi erebî jê dibêjin gaybetil sugra. Di gaybetil sugra de bi navbera çar qas da tekîliya wî û mirova heye. Piştre Ev heftê û du sal e piştre ku di dome qasidên dawî Ebûl Hesan Elî Îbn Muhammed El Semarî neh sed û çil û yekan de berî ku here jiyana xwe ji dest bide namekê dinivîse ê ku ji wan dişopîne dibe ku rewşa Nuh dema Nuh dest pê kir Gaybetul Kubra yanî rewşa veşartî an dema veşartî mezin a ewil dema veşartî biçûk bû ev niha Dema veşartî mezin dest pê dike haye wejê hebe piştî qeyîm wê qeyûm were. Qeyîm çi ye? Ê gil ser niga dimîne, ê gil ji bo ê ketiye şûna hinek din. Bi vê manê tê bikaranîn. Ew jî me re karê bêje yek bi wesifa tiştekî hatiye dinî. Piştî dibê qeyîm kî tê dibê wê qeyûm were. Qeyûm kî ye bi erebî tê dibê ê gil erd û ezmana digire. û sedema hebûnê ye û nave Xwedê ye. Ji ber wîha wî bi şiklekî dixwazim bi veşartî bêjim ku qeyûm yanî ê ku wê were bi alîkî jî Xweda bi xwe ye. Wê were wê wan bikişîne ser riya rastî û xweşî. Ev felsefa ke min were par kir heval no berê me bi Behayiyan me dike. Ji ber ku Behayî bi ser ola Babî hatiye dinyê, Silavek daye me, ew Babîzm jî li bingeha vê felsefê ye. Çima? Ji ber ku bawer dikin Îmam Mehdî piştî pênc salî hate serdest bû îmam û xwe veşart heftê û du sala. Piştî heftê û du sala berî jiyana xwe ji dest bide ji ortê winda bû. Çû rewşek din, çû jiyanek din, çû formek din ji xwe digirt. Heta kengî, heta ki hewceyî bi wî û bi ola wî were, wê were ser rûyê dinyê wê mirovatî hemûcikî li ser felsefa Nuh û li ser baweriya Îslamiyetê a wan, wê bînin cim hev, bigînin cim hev, wê wan bi serfiraziyê şa bikin. Ji ber wîha wî deriyê îştihatê di baweriya Şia de vekirî maye. Di dema û sûnamê zedkin piştî Hezretî Îsa sed sala duwazda deriyê ştatê hatî girtin. Dibêjin pirsgirêk û pirsên li ser olê Îslamiyetê ê esasî bersiv bûne. Pirsgirêkê me yê mezin tune ne deriyê ştatê girtiye bi esasî ne hewceyê. Tiştekî gem ser Îslamiyetê mezin biaxivin sed salî carikê Bedrûzemanek xweşikê demê zemanê wê were wê hewceyî hebin wê ji wer bêje hew. Lê belê ji ber gi Îmam Mehdî Ji holê xwe winda bûye. Îştihat di şîetiyê de vekiriye ji ber wiha wî gelek nîqaşên mezin di şîetiyê de hene û gelek hêviyên mezin di şîetiyê de hene. Îro ro di Îranê de bi hezara, bawer bikin bi hezara mirov di zindana de ne ji ber ku gotine em Mehdî ne, ji ber ku hewceyî dîtine. Û di dîrokê de gelek dema de mirov li benda hinek wisa ne ku werin îro rojê hûn dimînin rêzefîlm hene di televîzyonê de bi vî navî derketine Mesîh an Mehdî vesayîre karakterê meşhûr jî hene wek Ednan Xoce û Hasan Mezarci vesayîre ev hemû jî xwe Mehdî an Mesîh îlan dikin ku însana ji felaketekê ji tunebûnekê xilas bikin ber bi ronkayiyê ve bivin. Mesela Babu Allah dûre Bahu Allah Ji vê meselê dest pê dike û Bahaîzm li ser vê felsefê ava dibe. Ji ber ku derî vekiriye û di prensîbê ol de gotine camê rek wê were û wê dinyê giştikî li ser olekî bigihîne hev. Ev felsefe jî ji tarafê kê hatiye gotin û çawa bi çi şeklî derketiye werin vê neqlê jî em silavkê bidin bab û Bahawallah.